BirdLife Malta llum ġejna l-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija biex inħallu ittra b'rikjesta għal protezzjoni lill-Kummissarju Gafà. BirdLife Malta tul iż-żminijiet tagħha affaċċajna mumenti fejn konna ppruvat li niġu intimitati. Rajna wkoll vjolenza anka fiżika u anka vandaliżmu fir-riżervi naturali tagħna, fil-proprjetà tagħna, fil-karozzi ta' ħafna mill-membri tagħna. anke dawk li jistudjaw l-għasafar, inkluż anke t-tajers tal-karozza tiegħi, pereżempju. Però da qatt ma dejjaqna fis-sens illi dejjem komplejna naħdmu, però ma jfissirx li għandna naċċettawh. Illum il-ġurnata qed naraw skema ta' posts fuq is-social media anke mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti illi lan tagħhom huwa dubjuż. Fejn jużaw ir-ritratti tagħna personali, jużaw anke l-logos tagħna, u wara li jsir dan il-post ikun hemm baraġ ta' insulti u teddid. Naturalment kull teddita u insult li jkun hemm li nħossu li jista' jiġi eh, rrapportat lill pulizija aħna dan nagħmluh u ħanamluh u kellna każijiet fejn ittellgħu l-qorti u weħlu penali Imma ma jfissirx illi allura nistgħu naċċettawh. Aħna nippretendu ħafna aħjar mill-Federazzjoni illi tgħid illi maturat tul iż-żmien. Aħna għadna naraw l-istess problemi, għadna naraw l-istess attitudni anke jekk jinbidlu l-uċuħ. Ta' min inżid illi waqt illi aħna qed niġu ttikkettjati bħala estremisti, aħna bħala organizzazzjoni ma nużawx is-Centre biex inwasslu l-messaġġ tagħna, imma qed nużaw biss l-istrumenti demokratiċi kollha tal-pajjiż Fosthom jeżistu l-qrati. Il-proċess kollu tal-qrati li aħna nużaw huwa parti mid-demokrazija ta' pajjiżna u li jekk aħna nużawha m'aħniex estremisti iżda qed nużaw biss l-istrumenti demokratiċi b'mod paċifiku totali, b'mod paċifiku. Ta' min ngħid ukoll u nżid li aħna bħala soċjetà dejjem bħala organizzazzjoni qatt ma nużaw metodoloġiji li huma li jittimbraw individwi personali, jittimbraw l-individwu. U dan l-attakk li qed isir fuq il-voluntiera, fuq l-impjegati, fuq il-ħaddiema tal-BirdLife huwa inaċċettabbli. Rajna kif qal Mark sew fil-passat intimidazzjoni li waslet ukoll b'mod negattiv. U aħna għalhekk qed nitolbu lill kummissarju tal-Pulizija, qed nitolbu wkoll li nitlob li l-Gvern jiftaħ ħalqu jgħid illi din l-intimidazzjoni f'ambitu ta' pajjiż demokratiku Fejn aħna qed neżerċitaw id-demokrazija fis-sbuħija tagħha mhijiex aċċettabbli. L-ideat, id-diversità tal-ideat, id-dimenti li huma dejjem fil-livell tad-demokrazija, dimenti li m'hemmx vjolenza li aħna ma naqblux magħha, huma parti mis-sistema huma parti huma parti mid-demokrazija. Jien għalhekk qed inżomm b'mod responsabbli l-individwi, dak illi huwa l-counterpart tiegħi fl-għaqdiet l-oħra, illi jekk minħabba l-kliem, kliem eseġerat, il-kliem, il-kliem illi qed jirrawwem, qed jsaħħan l-irjus, iwassal biex volontiera, biex nies fil-birdlife, biex individwi li jimxu fil-kampanja, għaliex ma ninsewx l-individwi li jmorru fil-kampanja waqt ir-rebbiegħa, jispiċċaw mhedda jew jiġri xi ħaġa, irid jassumi r-responsabilità, jridu jassumu l-FKNK ir-responsabilità, tagħhom fuq dan l-aġir.